Türkmen milleti ýok bolmasyn, bir millet bolsun diýip, atam Ilteriş kagan bilen enem Ilbüge hatuny Taňry başyndan tutdy we ýokarlara göterdi. Gögüň ýazgysy ine, şol gün ýazyldy. Bu sözler meşhur Göktürkmen tegini Külteginiň ýazgylaryndan, Göktürkmen döwletinden soň Oguz Ýabulugy döredi. Emma Ýabulugyň hem soňy ýakynlaşýardy. Göktürkmenleri we Oguz Ýabulary baradaky wideolarymyzy şu taýda ýa-da şu taýda belläp geçýän YouTube kanalymyzda görüp bilersiňiz. Ýyldyzlar sönmezden, tug ýere düşmezden, Külteginiň hem aýdyşy ýaly, türkmenler Adyl soltan bilen ýene-de äleme ýaň saljakdy. Seljuklaryň atasy Dukak beg batyrlygy we wepasy bilen Ýabgunyň ynamyna girdi. Ýabgu onuň maslahaty bolmazdan herekedem etmezdi. Bir gün şeýle waka boldy. Ýabgu Mawerannahra göçüp barýan musulman türkileriň üstüne çozmagy meýilleşdirdi. Muny eşiden Dukak beg gaharlandy. Derrew ýola düşüp goşunyň yzyndan ýetdi we Ýabgunyň atynyň öňüne öz atyny sürüp, berk jylawyny çekdi. Eý Ýabgu, bu haýsy döwürdir, türkmeniň üstüne türkmen ýöreýär. Din tapawudy bar diýýäň, emma gan bir. Dil bir, toý bir dälmi? Ýabgu gahar bilen jogap berdi. Dukak, buýrugyma garşy çykýaňmy? Beg buýrugyna garşy çykan begden beg bolmaz. Söz uzamady. Ýabgu gyljyny gynyndan çykardy. Muny gören Dukak beg bolsa, öz topuzyny galgatdy. Köpçülikde topuzy bilen Ýabgunyň miferini urdy. Mifer bölündi. Ýabgu bolsa atyndan zyňylyp düşdi. Uly söweş başlajak wagty, begleriň biri dogumly sesi bilen gygyrdy, Duruň! Oguzyň towugy ýere düşmesin! Begleriň çekeleşigi döwlet üçegini ýykmasyn! Döwletiň kethudalary ýabgu bilen dukagy ýaraşdyrdy. Emma bu waka oguz ilinde dilden-dile geçip ýaýrady. Seljuk dukak begiň ogludyr. Kakasy ýogalanda ol on ýedi-on sekiz ýaşlaryndady. Ýaş bolsa-da ukyplydy. Batyrlygy, akyllylygy, serdarlyk häsiýetleri töweregindäkileriň ünsüni çekip başlady. Seljuk hem kakasy Dukak ýaly, derrew suwbaşy wezipesini eýeledi. Indi Seljuk diňe bir ýaş beý däl, goşuny dolandyrýan serkerdeleriň biri boldy. Emma Seljuk serkerdelik bilen oňasy gelenokdy. Ol hut hem-de tagt arzuwyndady. Bir gün resmi dabarada Oguz saraýyna çagyryldy. Seljuk beg ulamalaryň öňünde Ýabgunyň aýaly, O çagalarynyň bolandygyna garamazdan, Ýabugynyň ýanyna çökdi-de oturyberdi. Bu hökümdara baş galdyrmakdy. Hut meniňki diýmekdi. Ýabugy bolsa tagtynyň howp astyndadygyny duýup, Seljugy döwlet işlerinden çetleşdirdi. Bu wakalardan soň Seljuk beg halky bilen jende göçdi. Jent-de diňe bir täze ýurt däl. Eýsem täze ynanç bilen tanyşdy. Seljuk beg yslamyň adalatyna haýran galdy. Jendiň emirinden musulmanlygy öwrendi we halky bilen musulman boldy. We şondan soň musulman däl döwlete paç tölemekden ýüz öwürdi. Bu karar gönden-göni Oguz Ýabugy döwletine garşy çykmakdy. Şondan soň Oguz Ýabugylygy bilen aralarynda söweşler başlady. Şu söweşler bilen birlikde Seljugyň adalaty, güýji, Tutuş Türküstana ýaýrap başlady we Buhara töweregindäki giň sebit Seljugyň goragyna berildi. Şol pursatdan soň Seljuk begi diňe bir çarwa beg däl, syýasy güýjüň merkezi we täze döwletiň binagäridi. Ýyl bir müň ýedi. Seljuk beg aradan çykdy. Onuň ölümi bilen, ogly Arslan Ýabgu serdarlygy öz eline aldy. Seljuk ogullary Arslan Ýagunyň ýolbaşçylygynda Mawerannahr we Buhara töweregine ýerleşdiler. Seljuklylar ilki-ilki bu sebitiň syýasy meselelerine goşulmadylar. Garahanlylaryň güýjüne gönden-göni garşy çykmadylar. Ýöne bul ýagdaý uzaga çekmedi. Garahanlylaryň tagt uruşlaryndan gaçan Aly Teginiň Seljuk ogullaryna sygynmagy Arslan Ýagu bilen şazadanyň güýçlerini garahanlylara tarap birleşdirdi. Bu birleşme garahanly hökümdar Kadyr hanyň goşunlaryna agyr zarba urdy. Gara hanlar seljuklylaryň güýjüni ilkinji gezek şeýle çuň duýýardy. Bu ýeňilgiden soň gara hanlar özlerine uly goldaw gözleýärdi. Ol güýç Gaznaly soltany Mahmytdy. Arslan Ýabu we Aly Tegine garşy bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Amyderýany geçip, Mahmyt Gaznaly hem söweşe girýär. Gara hanly Kadyr han bolsa, gündogardan girip, Hamk welaýatyndan Samarkanda çenli aralygyndaky şäherleriň hemmesini eýeleýär. Samarkantda Kadyr han, Ebde Mahmut Gaznaly duşuşyp, esasy mesele bolan seljukly howpy barada gürrüňdeşlik etdiler. Mahmut, olara ylalaşygyň boljakdygyny aýdyp, Arslan Ýabugyny Samarkanda çagyrýar. Arslan Ýabugy ogly Kutalmyş we saýlama üç ýüz esgeri bilen Samarkanda barýar. Gaznaly Mahmut Arslan Ýabugy bilen gürleşenden soň. olaryň nähili güýçdügine düşünýär we olara özüne howp hökmünde garaýar. Gepleşiklerden soň Mahmut ony tussag etdirýär we Hindistandaky Kynjar galasyna sürgün ugradýar. Arslan Ýabu ýedi ýyllyk ýesirlikden soň şol ýerde aradan çykýar. Arslan Ýabu gaznaly Mahmuda ýesir düşende, onuň ýerini doldurjak iki sany ýigit bardy. Ol Muhammet Togrul we Dawut Çagry beg. Olar gözüni Horasana dikdi. Heniz Arslan Ýabuw ýesirlikde wagty, Horasana gönden-göni hüjüm edip başladylar. Bu hüjümlerden soňra olar esasan Nusaý, Sarahs we Merw töwereklerine ýerleşdiler. Gaznaly Mahmyt mundan nägile bolsa-da, Hindistan ýörişleri zerarly seljuklylara gönden-göni söweş edip bilmedi. Bir müň otuzynjy ýylda Soltan Mahmyt aradan çykdy. we onuň ýerine ogly Mesut geçdi. Gaznaly döwleti baradaky wideomyzy ýokardan belläp geçýän YouTube kanalymyzda görüp bilersiňiz. Bu ýagdaý seljuklylar üçin täze bir pursat döretdi. Togrul we Çagry begler ygrarly ädim ädip başladylar. Bir müň otuz bäşinji ýylda Mesut Nusaýa garşy ýöriş etdi, emma uly ýitgiler bilen yzyna dolanyp geldi. Bir müň otuz ýedinji ýylda Togrul we Çagry beg Sarahsy we Merwi doly ele aldylar. Bu wakalara gahar eden Mesut bir müň otuz dokuzynjy ýylda, Elli müňlük esgeri bilen seljuklylaryň üstüne ýöredi we söweş Mesudyň bähbidine tamamlandy. Merw, Nişapur we Sarahsy yzyna gaýtaryp aldy. Gaznaly Mesut bu söweşlerde ýeňse-de, uly ýitgileri çekdi. Şol sebäpli seljuklylar bilen wagtlaýyn ylalaşyk etmeli boldy. Ylalaşyk diňe kagyzyň üstündedi. Bir müň kyrkynjy ýylyň aýazly gyşynda Soltan Mesut goşuny bilen Nişapurda galdy we tomusda seljuklylara garşy hüjüme taýýarlanýardy. Onuň maksadydüşnüklidi. Seljuklylary Horasandan süpürip çykaryp, Olar özüne bakym etmek isleýärdi. Bir müň kyrkynjy ýylda Horasanyň sährasynda galýan tozan bulutlary diňe bir gelýän goşun däl, eýsem taryhyň akymyny üýtgetjek bir hasaplaşmaň alamatydy. Gaznaly soltan ýüz müň esgeri bilen Sarahsa tarap ýöriş gurnady. Muny eşden Seljuk ogullary dessine geňeş etdiler. Netijede bolsa ýörişde gelýän goşuny Çagrynyň atly toparlary gije-gündiz urgaç taktikasy bilen hüjüm etdi. Guýular gömüldi. Suw akabalarynyň ugry üpgedildi. Çäge, yssy howa we gyzgyn Gaznaly goşunlarynyň duşmanyna öwrüldi. Gaznaly goşunlarynyň bu ýagdaýdan nägileler bolup başlandygy Soltan Mesudyň gulagyna baryp başlady. Sebäbi Mesudyň goşuny suwsuzlykdan we yssydan ýaňa gyrlyp başlady. Şondan soňra Soltan Mesut suw tapmak maksady bilen, Goşunyny Merwiň golaýyndaky Daňdanakana tarap sürdi. Bu bolsa Togrul we Çagry begleriň taktikasynyň bir bölegidi. Olar hem Mesudyň Daňdanakana tarap gelmegini isläpdi. Bu wakalaryň üstünde gaznaly goşunynda ýene bir waka boldy. Mesudyň goşunyndaky türkmen atlylary seljuklylara tarap geçdi. Bir müň kyrkynjy ýylyň ýigrimi ikinji maýynda seljukly atlylary gije-gündiz urgaç taktikasy bilen gaznalylary tapdan düşürmäge dowam etýärdiler. Bu wakalaryň ählisine gahary gelen Mesut goşunyny çöpledi. we uly hüjüm bilen Daňdarakan galasyna girdi. Öňlerine çykan seljukly goşunlaryny derbi dagyn edip barýardylar. Emma galada-da ýeterlik ýagdaýda suw ýokdy. Gaharly ýagdaýdaky soltan Mesudyň gözüne hiç zat görnenokdy we galadan ýigrimi sekiz metr uzaklykdaky suwly oazisi görüp, şoňa tarap hereket edip başlady. We bu onuň iň soňky ýalňyşy boldy. Gaznaly we Seljukly esgerleriniň arasyndaky jemleýji söweş başlady. Seljukly goşunynyň merkezinde Togrul beg, çepinde agalary Musa Ýabu we sag tarabynda bolsa Çagryl beg bardy. Hilal taktikasy bilen Gaznalylary hüjüm etdiler. Mesudyň goşuny Seljuklylaryň zarbasyna çydaman, Ýuwaş-ýuwaşdan darga başlady. Muny gören Mesut ynamdar gulamlary bilen söweşe girdi. Gul birbada kömek etse-de, tapdan düşen esgerleriň indi uruşmana ýagdaýy ýokdy. Ukusyzlyk, suwsuzlyk we çölüň gyzgynyna ýadan esgerler uzak wagtlap söweşip bilmedi. Şeýlelikde, doganlaryň taktikasy başa bardy. Gaznaly Mesudyň goşunlary daňdanakanda ýok bolup gitdi. Togrul we Çagry doganlar üç yklyma ýaň saljak, geljekde türkmenleriň görnükli serkerdesi we soltany Muhammet I-ä Anadola ýol açyp,